מיר הייבן אן מיט סייעתא דשמיא מסכת סייעתא אין דף עין היי עמוד ב', לאמיר אנהייבן די לעצטע דריי שורות אויף דף עין היי עמוד א', איז געשטאנען די משנה נתנה ריבם במקום אחד ושכח אחד ביי מן הפנימית ביי מן החיצונית איז געשטאנען די משנה אז ס'איז אסור, אז לאמיר זיך דערמאנען וואס מיר רעדן דא. הייסט מיר רעדן דא אינמיטן דעם ענין פון עריות וחצרות אז איך וואוין מיט א שכן, כדי ער זאל קענען טראגן פון מיין חצר אריין צום שכן'ס חצר, מוז מען מאכן א עירוב, דאס האב איך געלערנט אייביג ביז יעצט, איז נארמאל די הלכה איז וויל איך קען איך מאכן א עירוב, וויל איך מאך איך נישט קיין עירוב, פשט איך קען טראגן אין מיין חצר, יענער קען טראגן אין זיין חצר, איז דא אין די משנה גערעדט אין א פאל וואס די צוויי חצאי איז איינס געבינדן צום צווייטן, ווי אזוי? ווייל איך האב געהאט א חצר פנימי מיט א חצר חיצוני, דאס הייסט איין חצר איז געווען אינעווייניג פונעם צווייטן, דאס הייסט די חצר פנימי כדי זי זאל קענען ארויסגיין צום גאס מוז זי אדורך גיין דעם חצר חיצוני, איז געשטאנען די משנה יעצט וואס איז טאמער זיי האבן געמאכט אלע איין גרויסע עירוב, זיי האבן צוזאם געלייגט אלע איין גרויסע עירוב אין די חצר חיצוני, יעצט וואס איינער האט פארגעסן ושכח אחד, איינער האט פארגעסן, זאגט די משנה, ביי מנין פנימי, סיי איינער פון אינעווייניג, איינער וואס וואוינט אין חצר פנימי, יענער האט פארגעסן און האט נישט מיטגעמאכט מיטן עירוב, אדער סיי איינער וואס וואוינט אינדרויסן, יענער האט פארגעסן צו מאכן עירוב, איז די הלכה איז שתיהן אסירות, סיי די חצר פנימית, סיי די חצר חיצונית קען נישט טראגן. און דער הסבר איז אזוי, טאמער דער פון אינעווייניג האט פארגעסן, פשט איז אז ער מאכט קאלע פאר יעדעם איינעם, ס'איז איין גרויסע חצר, איינער האט נישט געמאכט קיין עירוב, מאכט ער קאלע פאר יעדעם איינעם. טאמער דער פון די חצר חיצון האט פארגעסן, מאכט ער ווייטער, ער מאכט קאלע פאר יעדעם איינעם. איי, אלע פון די פנימי, זיי האבן דאך יא געמאכט אן עירוב, אבער זיי האבן דאך נישט קיין עירוב וואס ליגט ביי זיי, דער עירוב ליגט דאך אין די חצר חיצונה. ממילא זאגט די משנה, שטיין אסירה, זענען ביידע חצירות אסור צו טראגן דעם שבת, אבער די לשון וואס די משנה נוצט איז נושא נערים במקום אחד, און די משנה זאגט נישט קלאר אז די מקום אחד מיינט די חצר חיצונה, איז ממילא גייט די גמרא יעצט פרעגן אזוי, מהו מקום אחד? וואס איז דער מקום אחד? די נוצט אזא לשון, דער עירוב ליגט במקום אחד, ווי איז דער מקום אחד? זאגט די גמרא, אמר רבי איד אמר רב, זאגט רבי איד אמר רב חיצונה, פשט איז זיי האבן געלייגט אלע איין עירוב, און די עירוב ליגט במקום אחד אינדערדרויסן אין די חצר חיצונה. ומאי קראי ליה מקום אחד, פארוואס רופט מען עס אן מקום אחד? ווייל ס'איז מקום המייחד לשתיהם, ס'איז א פלאץ וואס איז מייחד פאר ביידע, דאס הייסט ביידע קענען דאך אדורך גיין דעם חצר חיצונה, דער וואס וואוינט אינדרויסן ס'איז דאך זיין חצר, דער וואס וואוינט אין חוץ הפנימי ער מעג דאך אדורך גיין דעם חוץ החיצוני ווייל נאר אזוי קען ער אדורך גיין און ארויס קומען צו די רשות הרבים, ארויס גיין צום גאס, און מילא וויבאלד ס'איז מיוחד פאר ביידע מילא רוף איך עס אן חוץ האחד דאס פשט דאס די פלאץ וואס איז מיוחד פאר ביידע. איז זאגט די גמרא גאנץ אויבן דארף איין היימער בית תני נמי הכי, אזוי האט מען טאקע געלערנט אין א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט פשוט און קלאר נישט אין מקום אחד, נאר עס זאגט קלאר וואו מען געלייגט דעם עירוב, נתן עירובון בחיצונו, מען האט אריינגעלייגט דעם עירוב אין דער חצר חיצונה, ושכח אחד ביה מן החיצונה ביה מן הפנימית ולא עירוב, איינער פון די מענטשן סיי דער וואס וואוינט אינדרויסן אדער סיי דער וואס וואוינט פון אינווייניג האט פארגעסן, איז די הלכה איז, שתיהן אסירות, זענען ביידע אסור, ס'הייסט בעצם די זעלבע זאך וואס איז געשטאנען אין אונזער משנה, נאר דא שטייט שוין יא קלאר, שטייט די ווארט, חיצונו, זיי האבן געלייגט דעם עירוב נחוץ צו חיצונו, עס שטייט נישט די ווארט דעם ווארט אחד, פשוט די וואס די גמרא וויל ברענגען די ברייתא צו ווייזן אז די ברייתא זאגט עס טאקע קלאר און די הלכה איז די זעלבע זאך, לייגט די ברייתא אבער צו, נאס נעריבה מפנימית, וואס איז טאמער זיי האבן געלייגט דעם עירוב נחוץ צו פנימית, ושכח אחד און איינער האט פארגעסן מן הפנימית, איינער פון אינעווייניג יענער האט פארגעסן, דאס הייסט אנשטאטס אלע האבן געליינט דעם עירוב אין די חצר חיצונה, זענען אלע אריינגעגאנגען צו די חצר פנימי, און זיי האבן געליינט דעם עירוב דארטן. יעצט איינער פון די חצר פנימי איז יענער האט פארגעסן ולא עירב האט נישט מיטגעמאכט מיטן עירוב, איז די הלכה איז שתיהן אסירות, זענען ביידע אסור. דער פון די פנימי איז דאך אוודאי אסור, ווייל למעשה איינער פון זיי האט פארגעסן, און דער פון די חיצונה איז אסור, זיי האבן דאך נישט קיין עירוב, נאר זייער עירוב ליגט אינעווייניג אין חצר פנימי, פשט איז אלעס איין גרויסע חבירה, פשט איז מוזן אז איינער האט פארגעסן מאכט ער קאלע פאר יעדעם איינעם. לייגט די ברייתא אבער צו, מן החיצונו ולא ירא, וואס איז טאמער איינער פון די חיצונו האט פארגעסן? דעמאלס די הלכה איז שטיין אסירות, דברי רבי עקיבא, זאגט דער רבי עקיבא, טאמער די עירוב ליגט אין חצר פנימית, איינער פון אינדרויסן יענער האט פארגעסן צו מאכן א עירוב, אסר'ט ער אויף יעדעם איינעם, היות עס איז געווארן איין גרויסע חבירה, איינער האט פארגעסן, מאכט ער קאלע פאר יעדעם איינעם. והחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, בזה פנימית מותרת וחיצונה אסורה, אין אזא פאל די הלכה איז, אז די פנימית איז מותרת, דער וואס וואוינט אינעווייניג, ער מעג יא טראגן, און די חיצונה, ער איז אסור, און די גמרא איז מסביר פארוואס. אמר ליה רבא בר חנא לאביי, האט רבא בר חנא געזאגט צו אביי, מאי שנא לרבנן דאמרי פנימית מתירות, וואס איז די סיבה פארוואס האלטן רבנן אז אין אזא סארט פאל, די מענטשן וואס וואוינען חוץ לפנימית זיי מעגן יא טראגן דארטן, פארוואס משום דאחד לדשא משתמשה, ווייל זיי זאגן פאר די חצר חיצונה, קוק הער, אונז האבן געוואלט מאכן צוזאמען א גרויסע שבת סעודה, אונז האבן געוואלט מאכן איין גרויסע עירוב, אונז האבן געוואלט אונז זאלן צוזאמען קומען, ענק האבן פארגעסן, איינער פון ענק האט זיך קאלע געמאכט האט נישט מיט מיט געמאכט מיטן עירוב, איז אנשטאטס ער זאל קאלע מאכן יעצט פאר די גאנצע חוץ הפנימי, אונז גייען מיר צומאכן אונזער טיר, אונז גייען מיר זאגן דעם שבת זעמער אונז פאר זיך אליינס, און מילא אונז האבן דאך די עירוב וואס ליגט ביי אונז, איז כאטשיג אונז זאל מיר קענען טראגן די אחדות דאנשען משתמשין זאגן אונז מאכן צו אונזער טיר, אונז האבן נישט קיין שייכות מיט ענק דעם שבת, ממילא אונז קענען טראגן, ענק טאקע איינער פון ענק האט פארגעסן, מאכט ער קאלע, ממילא אונז מיט ענק האבן נישט קיין שייכות דעם שבת, און ממילא קען מען טראגן, און דאס איז די סיבה פארוואס חכמים האלטן אז די חצר פנימי איז אז ער קען יא טראגן. וממילא פרעגט ער אים, לרבי עקיבא נמי תיחד דאשי משתמשי, פארוואס זאגט רבי עקיבא אז נישט אזא זאך, זאל איך זאגן די זעלבע זאך, אז דער חצר פנימי זאגט פאר די חצר חיצוני, איים סארי, איינער פון ענק מעסט אפ, איז דעם שבת מאכט מען צו אונזער טיר, אונז האבן נישט קיין שייכות מיט אים. ומלאי, האט ער געזאגט, ועל עירוב, עירוב מרגליות, די עירוב וואס זיי האבן געמאכט צוזאמען, האלט רבי עקיבא, אז דאס שלעפט אריין די חצר חיצונה אריין די פנימית. דאס הייסט די חצר פנימי האט נישט קיין רעכט צו זאגן פאר די חצר חיצונה, אונז ווילן נישט האבן קיין שייכות מיט ענק דעם שבת, אונז מאכן צו אונזער טיר. מיט דעם וואס די חצר פנימי האט געמאכט א עירוב, טענה'ט רבי עקיבא, איז פשט איז זיי מ'אינווייטעד די חצר חיצונה אריין צו קומען צו חצר פנימית, ממילא שלעפט עס זיי אריין, קען זיי נישט קומען טענה'ן יעצט אה איינער פון ענק האט פארגעסן אונז מאכן צו אונזער טיר, ניין! האסט געמאכט א עירוב, האסט געפלאנט מ'זאל זיין צוזאמען, מילא בלייבט מען צוזאמען פאר דעם שבת. פרעגט די גמרא און זיך א גוטע טענה, אויב אזוי לרבנן נמי אב מג להו, זאלן די רבנן זאגן די זעלבע זאך, לכאורה לפי רבנן ווי אזוי קענען רבנן זאגן אז דער חוץ דער פנימי קען צומאכן זייער טיר, לכאורה דער עירוב שלעפט זיי דאך טאקע אריין, זאגט די גמרא ניין, דאמרו לה, די חצר פנימי איז זאגט זי פאר די מענטשן אינדרויסן, לתקיני ספסך, ולא להביסי, איך האב דיך אריינגעברענגט זאל זיין א טובה פאר אונז, איך האב דיך נישט אריינגעברענגט צו מיר זאלסט מיר קאלער מאכן, דאס הייסט אזוי, דו האסט איך האב דיך אינווייטעד זאלסט קומען דעם שבת זאל קענען פארברענגען צוזאמען, זאל קענען האבן א קידוש צוזאמען, וואס זאל זיין די סיבה? איינער פון ענק האט פארגעסן, פשט איז איך וויל נישט ענק זאלן קאלע מאכן אויף מיך, אויף אזוי ווייט מ'זאל אונז קענען פארברענגן צוזאמען ס'זאל זיין א טובה פאר יעדער איינעם, אויף דעם האט מען דיך אינווייטעד, אויף דעם בעט איך זאלסט קומען צו מיר, אבער יעצט איינער האט פארגעסן, איינער האט נישט געמאכט זיין אייגן, איינער האט נישט געמאכט קיין אייגרוף, ממילא זאג איך דיך, גיי דיך, דיר בלייב ביי דיך דעם שבת און איך וועל זיין פאר מיך דעם שבת, איך האב דיך אריינגעברענגט אלס טובה אבער נישט זאלסט מיר קאלע מאכן. פרעגט די גמרא על רבי עקיבא נמי לא תקין סוף שיח ולא על אבי ס זיי האבן דאך זאגן די זעלבע זאך לפי רבנן לפי רבי עקיבא קען מען דאך טענה'ן די זעלבע זאך אויף וואס ווען זאגט רבי עקיבא אפילו די רבי עקיבא טענה'ט אז מ'האט אריינגעשלעפט די חצר חיצונה ווערט אריינגעשלעפט אין חצר פנימית אבער דאס איז דאך נאר אויף גוטס אויף שלעכטס דאך נישט און מילא פארוואס האלט רבי עקיבא אז מ'מיינט אז די חצר חיצונה איז א חלק פון די חצר פנימי און מילא אסר'ט ער פאר יעדעם איינעם. זאגט די גמרא, דאמרו לה מבטלינן לך רשיסי, ווייל רבי עקיבא האט געהאלטן אז נחנמי דחוצה פנימי קען טענה'ן צו די חוצה חיצוני, קוק איך האב עס געמאכט אלס טובה נישט אלס שלעכט, קען די חוצה חיצוני צוריק טענה'ן האלט דיך רואיג, אונז וועלן מאכן ביטול, דער מענטש האט פארגעסן ער וועט מאכן ביטול צו ענק, און מילא קען מען ווייטער טאגן אלע צוזאמען, און מילא עס איז נישט קיין שלעכטס אויסגעקומען אז איינער האט פארגעסן, ער האט נישט קאלע געמאכט גארנישט, און ממילא זאגט דער רבי עקיבא, ווילאנג יענער האט נישט געמאכט קיין ביטול, קען דער פון די חוץ הפנימי נישט זאגן צו די חוץ החיצוני אונז מאכן צו אונזער טיר ווייל ענק מאכן קאלע פאר אונז, די חוץ החיצוני זאגן ניין אונז מאכן נישט קאלע, ס'איז דא א צווייטע וועג, ס'איז דא נאך א אפשן, ס'איז דא די אפשן פון ביטול, איז לאמיר מאכן ביטול, שפעטער וועט זיין אלעס צוריק גוט. און ממילא טענה'ט רבי עקיבא, די חוץ הפנימי מיט דעם וואס זיי האבן געלייגט דעם עירוב ביי זיך, פשט איז האבן זיי אינווייטעד די חוץ החיצוני אויף אריינצוקומען דארטן, טאקע טאמער ס'איז אינגאנצן שלעכט זיי מאכן קאלער פאר זיי און ס'איז נישט דא קיין וועג ארויס, ביסטו גערעכט, קען דער חוץ הפנימי זאגן, קע קע, ענק מאכן נאר קאלער פאר אונז, אונז מאכן צו אונזער טיר. מה שאין כן יעצט היות דער חוץ החיצוני האט דאך נאך א אפשן, זיי קענען מאכן ביטול, טענה'ן זיי, זאגט דער רבי עקיבא, קען דער חוץ הפנימי נישט זאגן אונז מאכן צו אונזער טיר, ווייל אין הכי נמי דו האסט מיך נאר אינווייטעד אלס טובה, אבער ס'איז א טובה, ווייל דו קענסט מאכן ביטול, ס'דא א צווייטע וועג. פרעגט די גמרא, ורבנן, וואס מיט רבנן? לכאורה איז דאך א גוטע טענה, אויב אזוי זאל מען זאגן אז די אז ווילאנג ס'נישט דא קיין ביטול קען די חצר פנימי נישט טראגן, זאגט רבנן, זאגט די גמרא, ורבנן, איין ביטול רשות מחצר לחצר, חכמים האבן געהאלטן אז מען קען נישט מבטל זיין, ס'איז נישט דא אזא אפשן אז די חצר חיצונה זאל מבטל זיין צו די חצר פנימי, פארוואס? ווייל זיי האבן געהאלטן איינליך ביטול רשות מחצר לחצר, מען קען נישט מבטל זיין פון איין רשות צום צווייטן, ווען קען איך מאכן ביטול? דאס איז דווקא א חבר וואס וואוינט ביי מיך אין הויז, ער וואוינט ביי מיך אין מיין חצר, איך האב פארגעסן זיי האבן יא געמאכט קען איך מבטל זיין צו איינער וואס וואוינט אין מיין חצר, אבער גיין מאכן ביטול צו א צווייטער וואס וואוינט אין א אנדערע חצר האט רבנו געהאלטן דאס קען איך נישט טון, און ממילא נישט דא נאך א אפשן דא, און ממילא זאגט רבנו זייער גוט, דער חצר פנימי איז אויך פאר די חצר חיצוני, איך האב ענק אינווייטעד אויף אזוי לאנג ווי ס'איז א טובה, ווי לאנג מ'קען שיין צוזאמען פארברענגען, איינער פון ענק האט פארגעסן? ער מאכט קאליע יעצט פאר יעדעם איינעם, אויב אזוי מאכן מיר אונז צו די טיר. איי ס'איז טייער מיר מאכן ביטול? ניין, ביטול העלפט נישט, ווייל איך קען נישט מבטל זיין פון איין חצר צום צווייטן. מה שאין כן רבי עקיבא געהאלטן, ניין, אז איך קען יא מבטל זיין פון איין חצר צום צווייטן. און ממילא זאגט רבי עקיבא, די חצר פנימי קען נישט קומען טענה'ן איך מאך צו מיין טיר, ווייל איך האב נאר געמיינט אלס טובה. פארוואס? ווייל דער איז אנאדער וועי אראונד איט, וואס קען איך טון? איך קען מאכן ביטול. און ממילא האלט רבי עקיבא, ווילאנג מ'האט נישט געמאכט קיין ביטול איז נישט שניי מסורת, מה שאין כן איך האב מיר געהאלטן ניין, די חוץ הפנימי איז אייביג מותר, ווייל ער קען זאגן איך האב עס געמאכט פאר טובה, דו מאכסט מיר יעצט קאלע, אויב אזוי מאך איך צו מיין טיר. זאגט די גמרא, יעצט אז דו האסט מיר געזאגט אז רבנן האלטן אז מען קען נישט מאכן ביטול מחצה לחצה, זאגט די גמרא אזוי, אויב אזוי ליימער שמיל ורבי יוחנן מפלגתא דרבנן ורבי עקיבא כמפלגה, די מחלוקת וואס אונז האבן געהאט צווישן שמיל מיט רבי יוחנן וואס זיי זענען אמוראים, איז בעצם לכאורה תולה אויף די רבנן מיט רבי עקיבא, ס'הייסט אונז האבן פריער געהאט א מחלוקת צווישן שמיל מיט ר' יוחנן צו איך קען מאכן ביטול מחוצה לחוצה צו נישט, שמואל האט געהאלטן אז מען קען נישט מאכן ביטול מחוצה לחוצה, אז ווען קען איך מבטל זיין דאס איז דווקא פאר איינער וואס וואוינט אין מיין חצר, מה שאין כן ר' יוחנן האט געהאלטן ניין מען קען יא מאכן ביטול מחוצה לחוצה, און לכאורה איז דאס ממש די זעלבע זאך ווי אונזערע גמרא, די גמרא שמועסט אויס, שמואל אמר כרבנן, שמואל וואס ער האט געהאלטן מען קען נישט מאכן ביטול איז אזוי ווי רבנן, אזוי ווי ביי אונז זענען רבנן האבן געהאלטן מען קען נישט מאכן ביטול מחצה לחצות דאס איז ממש איז שמואל גייט ממש אזוי ווי זיי, ורבי יוחנן דאמר כרבי עקיבא, רבי יוחנן האט זיך געטענהט מען קען יא מאכן ביטול איז אזוי ווי רבי עקיבא. זאגט די גמרא, אמר לך שמואל, זאגט שמואל, ניין, אנא דאמרי אפילו לרבי עקיבא, איך קען גיין אפילו לרבי עקיבא, עס הייסט נישט געדינגען אז דאס איז שיטת רבי עקיבא, עד כאן לא כאמר רבי עקיבא, ביז ווילאנג האט רבי עקיבא געזאגט אז מ'קען מאכן ביטול, דאס איז דווקא הכה דא אלא בשתי חצרות זי לפני מזי, איינס איז אינעווייניג אינעם צווייטן, אויף אזוי ווייזט זאגט רבי עקיבא, היות די צוויי זענען אזוי קאנעקטעד, ס'איז איין אינעווייניג אינעם צווייטן, אויף אזא פאל קען איך זאגן ביטול מרחצה לחצר, און ממילא איז דאס געווען די תענית צו רבנן, אבער רבי עקיבא האלט נישט בעצם אז מ'קען זאגן ביטול מחוצה לחוצה נאר אין דו פאל וויבאלד איינס איז אינעווייניג דעם צווייטן, די אסר'ן ההדדי וואס איינער אסר'ט אויפן צווייטן וואלט מען נישט געמאכט קיין עירוב, אין אזא פאל זאג איך אז איך קען מאכן ביטול, אבל הוסב, אבער אין נארמאלע פאל אז איך האב פשוט צוויי חצרות, מי כעסנה הדדי, אסר'ן זיי עפעס איינער אויפ'ן צווייטן, איך האב מיין חוצה, דו האסט דיך דיין חוצה, און ממילא נישט געבינדן צו זאגן אז רבי עקיבא האלט, אין אזא פאל יש ביטול, און אין אמת קען זיין רבי עקיבא האלט ניין, ס'איז נישט דא קיין ביטול, דווקא ווען איז דא ביטול, טאמער ס'איז איין חוצה אינעם צווייטן, וואס איינער אסר'ט אויפ'ן צווייטן, דעמאלס זאגט רבי עקיבא, דא בין איך מסכים אז איך קען זאגן ביטול מחוצה לחוצה, מה שאין כן אין א נארמאלע חוצה, אז איך האב מיין חוצה, גערעדט האט זיך זיין חצר און זיי האבן געוואלט מאכן עירוב צוזאמען, איינער האט פארגעסן זאגן אז ער זאל קומען מבטל זיין צו דעם חצר, איז רבי עקיבא מסכים אז מען קען נישט טון אזא זאך ווייל עס איז לא עשרה הדדי. זאגט אים רב אטא ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, אנא דאמרי אפילו רבנן, איך קען גיין אפילו לפי שיטת רבנן, עד כאן לא קם רבנן אחר, ביז ווי לאנג דא האבן רבנים געזאגט אז מען קען נישט מאכן ביטול מחוצה לחוצה, דאס אלא דאמר לה אדם מבטל את לעיקרו סייעתא ליה, ווייל דער פון די חצר פנימי טענה'ט קוק הער, נכה נמי אז ס'איז דא נאך א אפשן, אבער ביז דעמאלס וואס זאל איך טון, וואס זאל איך טון ביז דו ביסט מיר מבטל, און ממילא זאגט זאגן רבנן, איין ביטול מחוצה לחוצה, איך מאך צו מיין טיר איך וויל נישט האבן קיין שייכות מיט אים, און נכה נמי מען קען מאכן ביטול, און נכה נמי ס'איז דא א צווייטע וועג ארויס, אבער למעשה ביז צו דעמאלס ביז אהין וואס וועט זיין, און ממילא זאגט די רבנן אז וואס איין ביטול מחוצה לחוצה, אבער נעם עס אריין ביי א נארמאלע פאל, אב על האסור, מי כאסור עליו, אבער אויף א נארמאלע פאל, וואס איך האב מיך מיין חצר, יענער האט זיך זיין חצר, פשט איז, אין די מינטיים קיינער אסר'ט נישט אויפן צווייטן, און מילא קען זיין אז רבנן האלטן טאקע אז דארטן נארמאל קען איך יא מאכן ביטול מחוצה לחוצה, נאר דא אין דעם פאל ביי אונז דא קען איך נישט זאגן ביטול לחוצה לחוצה, ווייל ביז דעמאלטס ביז מ'וועט מאכן ביטול עט אויסקומען אז קיינער קען נישט טראגן דא, מה שאין כן אין א נארמאלע פאל, איך האב דאך אין מיין חצר כ'קען טראגן דא, דו קענסט טראגן אין דיין חצר, נאר וואס עס מאכן גרעסער וואס עס קאנעקטן, אקעי דעמאלטס זאג איך אז וואס קען איך מאכן ביטול מחוצה לחוצה. און ממילא זאגט די גמרא אז די מחלוקת ביי אונז צו כ'קען מבטל זיין מחוצה לחוצה איז נישט תולה אויפן מחלוקת די זעלבע מחלוקת ווי שמואל מיט רבי יוחנן, זאגט די גמרא ווייטער, ואם היה של יחידים, געשטאנען די משנה, אז וואס טאמער עס איז געווען דארטן א הויז פון יחידים, דאס הייסט איך האב פשוט צוויי הייזער, איך האב ווייטער א חצר פנימי מיט א חצר חיצוני, נאר וואס, אין יעדע הויז נאר דא איין א מענטש, דאס הייסט דא איינער וואס וואוינט אין חצר פנימי, איינער וואוינט אין חצר חיצוני, געשטאנען די משנה אז וואס, אז איינער צריכין לערב דארפן זיי בכלל נישט מאכן קיין ערב, פארוואס, ווייל די חצר פנימי ער האט דאך נישט קיין שכן, פשט איז ער דאך רגל המותרת ביי אים מעג מען טראגן, איז הגם ער גייט אדורך דעם חצר חיצונה אבער א רגל המותרת אסר'ט נישט אויפן חצר חיצונה וויבאלד ער איז מותר צו טראגן ביי זיך, האמיר געזאגט דאס איז געווען די לעצטע פאל די זיבעטע פאל אין די משנה, וויבאלד ער איז מותר צו טראגן ביי זיך אינדערהיים ער האט דאך נישט קיין שכן און ממילא אסר'ט נישט אויפן חצר חיצונה, יעצט ווייטער די חצר חיצונה ער וואוינט דאך אליינס האט נישט מיט וועם צו מאכן א עירוב ממילא קענען ביידע טראגן אנע טוהן גארנישט. זאגט די גמרא אמר רב יוסף, תני רבי האט רבי געלערנט הוי ג אסירין אין א פאל טאמער ס'איז אבער דא דריי מענטשן דארטן דאס הייסט איך האב דריי מענטשן דעמאלס זאגט ער אז וואס אז עס איז אסור נישט קיין חילוק צו דריי מענטשן איז פשט איך האב צוויי וואס וואוינען אינעווייניג און האבן נישט געמאכט קיין עירוב איינער וואוינט אינדרויסן אדער פארקערט איך האב צוויי וואס וואוינען דרויסן איינער וואוינט אינעווייניג אייביג האט רבי געזאגט אז וואס שניהם אסירים ווי לאנג מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב דא איז עס אסור.

וואס הייסט? די גמרא זאגט אז רבי יוסף ער האט דאך פארגעסן זיין לענ, רבי יוסף האט פארגעסן א חלק פון זיין לענ, איז האט איז רב דימי דא געקומען זאגן רבי יוסף זאגט דא עפעס א מימרא אז די מ'נוצט דא דריי דעמאלטס איז אסור און ער זאגט עס בשם רבי, זאגט אים רב אדער, איים סארי איך האב געזאגט די מימרא, איך האב עס דיך געזאגט, און איך האב עס נישט געזאגט בשם רבי, ס'נישט קיין משנה דאס, נאר וואס, איך האב עס געזאגט משמיא דרב אדער בר אהבה מרעטני אליין. און איז ער מסביר וואס איז די סיבה דעם ניצט דו דריי דעמאלס איז אסור הואיל ואני קורא בהם רבים בחיצונים זאגט ער אזוי וויבאלד ווען ס'איז דא צוויי אינדערויסן בעצם צוויי אינדערויסן איז בעצם נישט אזא א פראבלעם דאס הייסט צו זאגן את ח די חצר פנימי וואס ער אליינס בעצם וואלט איך יא געמעגט טראגן ווייל ער האט נישט קיין שכן דארטן נאר וויבאלד איך רוף עס אן רבים און ממילא זאגט ער זאגט ער רב אדרבא אהבה נישט קיין חילוק אז אינדערויסן איז דא צוויי אדער אינעווייניג איז דא איינס אדער אין אזא פאל ווען איך האב צוויי מענטשן אינעווייניג וואס האבן נישט געמאכט קיין עירוב, וויבאלד אין אזא סארט פאל ווען צוויי מענטשן וואלטן געוואוינט אינעווייניג וואלטן זיי גע און זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב, פשט איז ווערן זיי רעגולער סערעס, פשט איז אסר'ן זיי אויפן מענטש אינדרויסן, הייסט אזוי ווי ווען צוויי מענטשן וואוינען דארטן, וואס דעמאלטס וואלטן זיי געדארפט מאכן עירוב און טאמער האבן זיי נישט געמאכט א עירוב איז פשט זענען זיי רעגולער סערעס איז אסור פאר זיי צו טארן, מאכן זיי דאך קאלע אויף מענטש אינדרויסן, עס זיין די זעלבע זאך ווען אפילו דו וואוינסט צוויי אינדערויסן, וויבאלד למעשה ווערט עס אנגערופן רבים, און מענטשן שכפן חילוק צוויי אינעווייניג צוויי אינדערויסן, צוויי אינעווייניג איז דאך אסור מדינא, צוויי אינדערויסן איז בעצם נישט, אבער האט רבי אדמו ר געזאגט אז אפילו וויבאלד די צוויי אינדערויסן ווערט אנגערופן שניים, פשט איז מענטשן וועלן מאכן א וועלן שכפן חילוק צווישן צוויי אינעווייניג און צוויי אינדערויסן, און ממילא זאג איך אזוי ווי ווען איך האב צוויי וואס וואוינען אינעווייניג האבן נישט געמאכט קיין עירוב אוודאי אסר'ן זיי מן ההלכה אויף די חיצונה, איז אזוי אויך זאג איך אפילו די צוויי אינדערויסן בעצם וואלטן נישט קאלע געמאכט פאר די מענטשן די אינעווייניג, נאך אלץ זאג איך שניהם אסירים פשוט אלץ גזירה, פארוואס? ווייל הואיל ואני קורא בין רבים בין חיצונים ווייל ס'וועט נישט קומען מען וועט נישט כאפן די חילוק מען רופט זיי רבים און ממילא זאג איך אז וואס וויבאלד ס'וועט אנקומען צו א תקלה איז אייביג ווען ס'איז דא דריי מענטשן מאך איך זאג איך אז וואס איז אסור פאר ביידע. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, מרה לאברהם, די גאט פון אברהם, רבים ברבי אחליף לי, פארוואס, ווי בין איך צוגעקומען צו מיין טעות זאגן אז ס'איז בשם רבי, ווייל רבים, איך האב געמיינט מען רעדט פון רבים, האב איך געמיינט די רבי, האב איך געמיינט אז די גאנצע מ מ איז געזאגט געווארן משם רבי, און מילא רב יוסף האט געזאגט, מרה לאברהם, גאט פון אברהם, כאילו, אוי, כ'האב מיך פארגעסן, כ'האב מיך דערמאנט מיין לערנען, כ'האב א חלק געבער דערמאנט, אבער אנשטאטס רבים, בין איך אנגעקומען צו רבי, מילא דא מיר געווען מיין טעות. זאגט די גמרא אבער ושמי לומר, שמואל זאגט לעולם מתרת עד שיהיו שניים בפנימית, שמואל זאגט איך בין נישט מסכים, און ער זאגט אז וואס לעולם מתרת, אין אזא פאל דער חוץ הפנימי זיי מעגן טראגן פארוואס זאלן זיי נישט קענען טראגן עד שיהיו שניים בפנימית ווען עס איז אסור, דאס איז דווקא ווען צוויי וואוינען אינעווייניג, נישט אזוי ווי דו האסט געזאגט בשם רב אדלער באהבה, האט נישט קיין חילוק צוויי אינעווייניג אדער צוויי אינדרויסן אייביג איז עס אסור, ניין, שמואל זאגט ווען איז עס אסור דווקא ווען צוויי וואוינען אינדרויסן, פארקערט צוויי וואוינען אינעווייניג וויבאלד ס'איז רגל אוסרת דאמאלס אסר'ט ער פאר די אינדרויסן און ממילא וועט עס שניהם אסירן, מה שאין כן טאמער ס'איז צוויי אינדרויסן דאן זאג איך ניין, חצר פנימי ער מעג יא טראגן קיינער מאכט נישט קאלע ער וואוינט אליינס דארטן און איך האב נישט מורא אז איך וועל צוקומען צו מאכן א טעות. זאגט די גמרא נאכן ושמילו אמר לעולם מתרת עד ששניים בפנים אז צוויי זאלן זיין אין די פנימית ואחד בחיצונה און איינער וואוינט אין די חוץ החיצונה אין אזא סארט פאל זאגט די גמרא אמר רבי אליעזר לייגט רבי אליעזר צו ונוכרי הראי' כרבים טאמער איך האב אינעווייניג וואוינט א גוי דעמאלס זאג איך אז וואס אז די נוכרי קוק איך אן אזוי ווי צוויי דאס הייסט אזוי ווי שמילו האט געהאלטן אז וואס טאמער וואוינען צוויי אינעווייניג נאר דעמאלס מאכט די כלה אבער טאמער ס'איז איינער בעצם ביי א איד מאכט נישט קאלע, זאגט שמואל ניין, טאמער דער איינער וואס וואוינט אינעווייניג איז א גוי, דעמאלס אסר'ט ער יא, ווייל איך קוק אים אן ווי א רבים, טאמער דער איינער וואס וואוינט אינעווייניג איז א איד, מאכט ער נישט קאלע, ווייל ער וואוינט דארטן אליינס, אבער טאמער דער איינער וואס איז אינעווייניג, דער איז א גוי, דער חצר פנימי, א גוי וואוינט דארטן, זאגט שמואל דעמאלס אסר'ט ער יא, ווייל איך קוק אים אן כאילו ער איז צוויי מענטשן,

און מאן דלא ידע, און דער וואס ווייסט נישט, און ער מיינט אפשר וואוינען דארטן מער מענטשן, זאגט ער אז וואס, צום וארי וערב, ער טראכט נאר, זעסט דער עולם טראגט דא, אה, מסתמא האט מען געמאכט א עירוב. אויב אזוי פרעגט ער נאך הכי נמי אמרינא דיודע יודע, זאגט די זעלבע זאך ביי די גוי, אז טאמער וואוינט נאר איין גוי, ער אסר'ט זיך נישט אויפן איד אינדרויסן, ווייל ס'איז נאר איינעם אליינס, און דלא ידע, די וואס ווייסן נישט וועלן זאגן אז וואס סובר הגר א אגב אז מסתמא די גוי האט פארדינגען און ממילא פרעגט אים אפ וואס זאגסטו מיר שמואל אז וואס אז א גוי קוק איך אייביג אן אזוי ווי רבים כאילו ער איז צוויי און ער אסר'ט גלייך אויף די אידן וואס וואוינען דרויסן אזוי ווי ביי די איד האסט נישט מורא ס'וועט אנקומען צו א תקלה ווייל אודאי איז יענער א למדן און ער ווייסט אז מיטן איד מעג איך טראגן ווייל ער איז אליינס דארט ממילא פשט איז ס'איז רגל המותרת אסר'ט נישט אויפן חצר חיצונה אדער עס צו טראכטן אה מסתמא האבן זיי געמאכט א מסתמא האבן זיי געמאכט א עירוב די זעלבע זאך ביי די גוי, אדער ווייסטו אז א גוי אליינס אסר'ט נישט, אדער מיינסטו אז מען האט געמאכט שכירות מיטן גוי, מען איז געגאנגען דינגען פונעם גוי, און ממילא איז דאס די סיבה, ממילא זאגט די גמרא וואס זאל זיין די חילוק פון שמיל, פארוואס ביסטו מחלק צווישן א איד מיט א גוי? זאגט די גמרא ווייל סתם נוכרי היא איסר דאיגר מפר פיה, זאגט די גמרא ניין, ביי די גוי איז אנדערשט, פארוואס? ווייל ס'וועט אנקומען צו א תקלה. פארוואס? ווייל מענטשן ווייסן אז טאמער די גוי האט געמאכט שכירות זעהט זיך אויס ס'איז געווען אזא נישט לייקלי זאך אז די גוי זאל געבן מאכן שכירות, און מילא ווען האט ער יא פארדינגען, עט יעדער איינער וויסן דערפון, עט ארום רעדן איך האב געמאכט שכירות איך האב פארדינגען מיין פלאץ צו די אידן, און ממילא זאגט די גמרא, די חלק צו זאגן אז די גוי אז די ווייסט אדער ווייסטו די הלכה אדער ווייסטו אז ער האט געמאכט שכירות זאגט די גמרא ניין די אפשען פון שכירות איז נישט עוועילעבל דא, פארוואס? ווייל די גוי האט ארומרעדן, און היות די גוי האט נישט ארומגערעדט אז ער האט מפקיר געווען זיין פלאץ אז ער האט פארדינגען דיין פלאץ, פשט איז וועט אויסקומען דא א תקלה, און ממילא זאגט שמואל דווקא ווען א איד וואוינט דארטן דעמאלס זאג איך אז ער אסר'ט נישט, אבער אויב וואוינט א גוי דארטן, דעמאלס אסר'ט ער יא אויף ביידע אידן ביז ווילאנג מען האט נישט געמאכט קיין שכירות.